ni na mhakanyana yitsongo ni navelaka ku yi hundzisa nyana laha eka matsonga ya ka hina ku na mhakanyana leyi yi yi yi yi yi yi ni vonaka onge context ya kona yi nga tshika yi va na vambirhi vanharhu leyi nga ta va pfuna hi na mhaka leyi hi nga yi twisiseki laha hi bohekaka ku va ni before hi ta dzika ngopfu hi ya eka spirituality hi fanele hi rhanga hi languta laha henhla eka xilo before hi ya hi dzika a hi languteni timhaka ta ripfumelo. ku nga religion and then hi vuya hi ya languta timhaka ta ta ndhavuko ku nga culture you know these two things swi i swilo swimbirhi swa ku hambana whereby loko hi ta eka culture we don't worship a hi dzunisi. kambe ho tsundzuka ntsena hi tsundzuka laha hi taka hi kona hi tsundzuka lava hi tswaleke lava tswaleke vona back ya le ndzhaku le ende hi xilungu hi leswi va swi vitanaka swa ku i ancestry ancestry hi hi hi fika hi lahleka nyana ko kwalaya hi nga swi twisisi nyana kahle ku i yini ku hambana ka the ancestors ku nga va le hansi lava nga etlela na Xikwembu God so lexi ni lavaka ku fika ni xi languta ngopfu i ku eka Xitsonga hi ri ku na swikwembu hi ku ku na Xikwembu laha hi fikaka hi nga swi twisisi kahle ku hi kwihi laha hi faneleke hi worship ku dzunisa kumbe hi kwihi laha hi faneleke hi tsundzuka ntsena as part of kambe yini siku lera ra culture ra ku mbala swa culture rero leriya ra ku matsonga ma mbala xitsonga xa vona mazulu va mbala xizulu xa vona hi mukhuva wolowo so va ka hina loko hi lava ku dyondzisa xikwembu hi la khongela xikwembu ene hi lava ku ti tiva leswaku tanihi maafrika hi yime kwini hi ya kwini hi suka kwini a hi rhangeni hi twisisa laha ku ku na xikwembu ku nga Jehova a nga le henhla henhla ku na leswi hi swi vitaka swa ku i swikwembu laha hi nga famba hi ya hi ya kombela rito rin'wanyana hala ka vazulu hi ku i madlozi so swilo leswi madlozi kahle kahle hi ya hi ya languta i vanhu lava va ka se va humeriwe hi mimoya yaleyo va khoneketile va sungula ku endla sweswiya moya liya yi va endlisa ka swona i madlozi se hi ya hi ya languta vafi lava nga etle va nga etlela ancestry ku nga layeni ya laha mina ni humaka kona ni tswariwaka kona like for an example loko hi languta Yeso Kreste hi twa eka bibele eka makhambi yo tala a vitaniwa hi ku i n'wana Abrahama n'wana Davhida ku va ku vulavuriwa hi ancestry ya yena laha a davukaka kona hi ku ya hi layeni ya ka Juda la a taka hi kona hina hi maAfrika loko ni ya ni ya khongela Xikwembu onge hi nga famba hi ya hi ya yi twisisa mhaka leyiwani ku vatswari va mina lava nga ni tswala a hi madimoni kambe i vatswari va mina um a ni va khongeli kambe rirhandzu leri va nga ni nyika rona swa fanela ku xivongo xa vona ni xi yisa emahlweni loko ku ri hi ku i madimoni swi vula swa wena u fanele ni cincana xivongo loko ku ri ku ni sithole sithole i mani i papa wa mina loyi nga ni tisa emisaveni papa wa yena na yena Aristotle of which swi ni byelaka kahle ku va nge vi madimoni vona ivi mina ni sala ni tirhisa xivongo xa vona it that means swi vula ku i yini lexi ni xi yisaka emahlweni ni yisa vito ra vona ra vudimoni emahlweni now we need to understand ku fikela ko kwalani because vafundhisi va ku tala hi na mhaka leyi ya ku hi fika hi nga endli vanhu va kota ku twisisa ku what is the difference between the demons and and the, and the ancestors hi hetelela hi endla vanhu va twa onge loko va khongela va byela xikwembu va ku wena xikwembu xa samora wena xikwembu xa manavetana wena u tiseke va rixaka ra mina ku ze ku tswariwa mina mina xintukulwana lexi nga ponisiwa ni tivaka timhaka ta mfumo wa tilo wena xikwembu u va hlayiseke lava nga kona xikwembu xa mina ku tiviwaka hi wena ni ri n'wini wa matimba hinkwawo loko u swi rhandza endla ku rhula eka vona endla ku lulama eka vona tanihi loko mina xintukulwana ni khongela hi ku bibele yi vula marito man'wanyana yi ri xikwe lava lava nga fa a va ha ri na matimba eka lava hanyaka so hi hi marito man'wanyana wena wa ha hanyaka hi wena u nga ta nyika vhelu u nga ta tlakusa na xikhongelo lexi nga ta ya ehosini u ri karhi u preserver i rixaka ra wena siku rin'wanyana hi vona hosi Yesu loko a ri karhi a khongela ku humelela Eliya na na Muxe entshaveni ene Eliya na Muxe nkarhi wolowo va love khale so leswi swi hi byela kahle leswaku ku nga mani ku famba miri kambe mimoya ya vona yi va ya ha ri kona lexi xi nga hoxeka i ku va ni se hi famba hi ya hi ya va khisamela hi va khongela. swi hoxeke ni swa sweleswo kambe loko hi tsundzuka leswaku ku na Xikwembu lexi nga le henhla henhla ku nga Jehovha loyi a nga hi tisela mulondzovoto ku nga Yeso Kreste hina hi na matimba ku tlula lava nga fa make no mistake loko hi ri karhi hi khongela hi landza authority ya tilo leyi tlulaka hinkwavo lama nga etlela ku nga mani ku nga xikwembu hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ivi hi leya out timhaka ta hina a va na matimba ya ku lwisana na lweyi hina hi n'wi vitanaka loko hi vitana yena lweyi a nga endla vona mara loko hi ya hi ya associate na mimoya yin'wanyani ya ka yi nga ri ya muvumbi hi ya hi ya pfuxa mimoya leyi nga ta ta yi ta vanga mpfilumpfilu leyi na vona va nga ta ka va nga koti ku yi sivela hi ku va a va ha ri va la misaveni va lovile leswi nga ta endla va nga koti ku yi sivela i ku swi nga endla kuma a va fambanga kahle na xikwembu a va na matimba a va na authority magede ya vona a ma pfuliwi leswaku ma nga ta va nga ta hi va ta hi lwela hi timhaka ta ku vona a va fambanga kahle na xikwembu i xikwembu ntsena xi tivaka ku pfulela ti-guardian angel tintsumi leti nga tona ti fanelaka ti hi vonisa swo karhi loko hi etlele that is why hi ri na ti-trailer-a ta milorho hi ri karhi hi lorha hi lorha swilo leswi endlekaka because of ti-guardian angel ta hina kumbe vakhanyiseli va hina lava xikwembu xi nga hi hlawulela vona ku nga vafi va ka hina lava kalaka va nga ha ri kona now hina as as vafundhisi hi na mhaka liya ya ku hi ku loko munhu a ze a sungula a vulavula hi lava kalaka va nga ha ri kona munhu loyi se yi associate na mimoya ya ku biha associate na madimoni loko swi ri hi mukhuva wolowo wa hi fanele hi associate hi vulavula hi xikwembu xa abrahama xikwembu xa yakobo xikwembu xa davhida hikuva lava a va ri a va ri kona va hanyile ka misava leyiwani ene a va ha ri kona le ka israyele leswi vulaka swa ku hosi yesu loko va ku i yesu n'wana abrahama n'wana davhida kwini ka Israyele? I hosi ya hina, i mulondzovoti wa hina. Kambe wena u na vatswari va wena lava u fanelaka u va associate na vona, lava ku nyikaka the trailer of, the trailer of your visions. Now lexi ni vona nga ku xi na nkoka laha i ku hi fanele hi ya hi ya languta ku kahlekahle madimoni i yini before hi vuya hi ta demonizer lava kalaka va nga ha ri kona. va va va va va tinxaka ta ka hina xin'wana lexi ni nga xi vona hi hina ma Afrika ngopfungopfu hina matsonga lava phahlaka loko va ya va ya va ya va ya va ya emasirheni va ri byela na na ni hinkwenu n'wina mi kalaka mi nga ha ri kona mi ni pfulela tindlela why va fanele va byelana na hinkwavo ku ri ku na loko va hanya emisaveni a va nga hanyi swa ku fana na. ku na vanhu lava xikwembu xi nga ta va hlawula ku to be your guardian angels not everyone for an example loko ri kokwana wa wena i love a ri noyi a dlaya vanhu a tsema vanhu mikolo a endla swilo leswi hinkwaswo loko a lovini i ta va dlhozi ra kahle na hmm? i xivutiso xolexo so loko u byelana na hinkwenu u lava va ya byela na yena na so it's these are the things leswi faneleke hi swi languta loko u ya u ya u ya khongela u nga yi direct ka vona loko u ri u ri u ri munhu loyi a nga ponisiwa byela xikwembu jehovha wo xikwembu lexi hanyaka xikwembu xa mani xikwembu xa mani mani xikwembu xa mani mani ku ze ku tswariwa mina xintukwana lexi ntukulwana lexi nga ponisiwa xikwembu xa mina ndzi twele vusiwana loko ku ri ku na leswi u nga va khomisa swona tanihi ti-guardian angel ta mina va pfule mahlo ku vanhu va ni rhangela emahlweni a va nge pfuli ndlela va le hansi a va pfuli ndlela hikuva va na matimba leswi va nga na swona va na va endla yini vo khanyisa tanihiloko ri xintukulwana va ku tela le milorhweni va ku kombisa ku hi leswi na leswi na leswi leswi faneleke swi endla so loko hosi yi swi rhandza hi yona yi nga ta release ti-guardian to angel to toleto ku va ku ri tona ti nga ta ku rhangela emahlweni so there is nothing wrong with the ancestors problem hi loko se wena u ti gandzela u ti khisamela u ti endla xikwembu lexi nga le henhla henhla hi yona mhaka va ku na swikwembu swa hava loko se u endla hi wena u va demonizaka u va endlaka leswaku va languteka va nga langute va nga ri kahle kumbe va languteka va va ri lavo homboloka emahlweni ka xikwembu hikuva wena u hanyaka ntiyiso wa wu tiva mara a wu lava ku khongela xikwembu lexi hanyaka u lava ku khongela vona and loko u sungula ku khongela vona u endlela ku punishment ya vona yi ya mahlweni yi andza loko ku ri ku vhele ku na leswi a va hi ku bibele yi byela kahle ku a ku na la nga lulama mahlweni ka xikwembu eka misava leyiwani so the moment u sungula ku khongela vona u endla punishment ya vona yi andza kasi mhakankulu khongela xikwembu lexi nga le henhla henhla u ku we xikwembu wena u nga ni tisa ka misava leyi ku ni hlawula wena u tivaka vutomi bya mina bya siku na siku twela vusiwana n'wini wa matimba lava nga etlela Xikwembu xa Lisbeth, Xikwembu xa Ana, lava nga ni tisa emisaveni. N'wini wanga lava u va hlawuleke leswaku va va ka layini ya ku vonakala evuton'wini bya mina a ku ve wena xikwembu xa mina u nga ta va release va va ti-guardian ta mina va ni khanyisela laha se ku nghenaka tintsumi because now problem i ku loko hi vulavula hi tintsumi vanhu a ni tivi swa ku va va va va va suka va hleketa yini ku na ti-universal angels leswi hi swi vitaniwaka hi ku i ti-arch angel se ku na tintsumi ta ta ta ta ta nyimpi leti ka ti nga asayiniwa hi xikwembu ti nga yimela misava hinkwayo so ku na tintsumi angels leti xikwembu xi ti asayinaka personal ti ta eka mina a swi kona swa ku ku nga suka tintsumi ta mid guardian angel ta mina ti ya ti ya guide ti ya guide munhu un'wana kumbe ti ya guide munhu un'wanyana a swi kona. only universal angels which are archangels leti kotaka ku yimela universe ti kota ku yimela province to province ti kota ku yimela mindzelekano ya la misaveni hi ku ya hi authority ya xikwembu na hi ku ya hi mindzelekano leti nga nyikiwa yona i tintsumi to toleto ku toleto a hi a yi na xivongo swa ku ta ku ntsumi leyi yi yimele ndyangu wa ka mani loyi yimele ndyangu wa ka mani loko u lava ku languta matirhelo ya tintsumi ku na tintsumi leti nga yimela i i i i i ti i ti-village na tintsumi leti nga yimela ti-province na tintsumi leti nga yimela ti-country na tintsumi leti nga yimela mindzilekano yo karhi siku rin'wana na rin'wana ku tshama ku ri na nyimpi lexi nga ta ku tsundzuxa xona n'wana wa le kaya loko wa ha ri ku laveni ka information leyi wa ha ri ku lweni na ku twisisa kahle kahle timhaka ta spirituality ku na lexi faneleke u xi endla tshama u khongela minkarhi hinkwayo xikwembu ni pfuni ni nga wisiwi hi mimoya ti-attacks loko ti fika ni nyike matimba ya ku khongela xikwembu xa mina a ku na nyimpi leyi ni nga kotaka ku yi wina loko we u nga ri kona loko u endlisa swo swoleswo Xikwembu xi va xi ri ku sirheleleni u ri karhi wena u ri capacitated loko u ri karhi u lava information u ri karhi u dyondza u ri karhi u twisisa timhaka ta spirituality xikwembu hala tlhelo xi va xi endla yini xi va xi ri ku sirheleleni because information yo tala na knowledge yo tala hi timhaka ta spirituality a a a a it's very dangerous loko u nga tiyanga loko u sungula ku accumulator more information and much information much crucial information leyi nga ku nyikaka the light ya ku kota ku twisisa ku kahlekahle u yime kwihi the attacks rises na sathana na yena i rhumela tintsumi ta yena ti nga ta endla njhani ti nga ta ti nga ta ku attacka leswaku u nga heteleli u fika eka level yo ta yo karhi a ri ni vutisa a practical example why vanhu lava dyondzaka maths na science loko va ri very good ka maths na science va hetelela nga ku va va a little bit disturbed la miehleketweni

e the secrets ta ta ta ta ta the source ya these equations so that swa va fika va ku switcha nyana katsongo ku la mihleketweni swi vangaka a ti binyana kahle kuma ku very very wo excel u very smart but because they are that, that those subjects are too spiritual to a point ya ku you can enter the upper levels look at ma-billionaires lava ngona the youngest billionaire loko hi vulavula hi muendli wa facebook mark zuckerberg is still a young boy but loko u n'wi languta njhe na loko a vulavula wa swi vona ku this guy ingaku is been cloned nga ka nga right kahle la miehleketweni because he, he, he escalated the heights of, of, of, of the secrets ya vutomi to a point whereby a nga fika a va part of the secret society anla hiya ya fika laha ka ti-secret society anla hiya fika laha ka ka ka ka ka level ya ti ti-freemasons and the five stars and stuff um swi dzike ngopfu vana va le kaya a ni lava ntsena hi ta hi ta twisisa laha hansinyana laha ku before hi ta fika le henhla le because loko u nga swi sanga laha hansi loko u dzika u ya le hansi u ya ku lahlekeni you're gonna be very very very lost in the midst of the spirit so swi swi swi swi kahle ku lava information knowledge is power once you have knowledge then you are ready to go deep into understanding ku kahle kahle how is the operation of the spirit ku tirhiwa njhani how does how to break the curse how to to to to eliminate whatever that was said in your life as an incantation of of of curse and all swa fana sweswo ku na ti-altari to tala mindyangu ya ku tala yi stakini namuntlha because a yi koti ku swi twisisa ku kahle kahle va ta ti tshova njhani ti-altari so a hi hinkwavo lava le hansi va ka n'wina va nga ti-guardian angel ta wena a hi hinkwavo onge lava xikwembu xi nga va hlawula xikwembu xi va hlawula ntsena loko wena u endla yini u swi tika eka swikhongelo swa wena u swi ncenga xikwembu ku xikwembu lexi ni xi lavaka no lava ntsena lava nga vona u nga va hlawula va fambisaka naka na purpose ya ku ponisiwa ka mina lava fambisanaka na na na, na ripfumelo ra mina lava va nga famba e, e, e, eka misava leyiwani va ri karhi va ku yingisa hambiloko va nga ri vonanga tilo kambe xikwembu loko ku ri ku wena wo swi rhandzile ku va va ti-guardian angel ta mina va a va vi vona lava nga ta ni guide eku lorheni ka mina the trailers of my dreams a ku vi vona va nga ta va karhi va va va va va ni aligner hi mukhuva wolowo so there are a lot of things ku na tispirit ta ku tala leti ti nga kona boundaries ku na tispirit ta marini ta le matini ku na tispirit ta tintshava that is why ku ri na mikwembu ya vangoni ku ri na mikwembu ya vandzawu that is ai it's a lot of things. swi tele ngopfu so lexi ni lavaka ku hi swi twisisa ke vamakwerhu i ku eka hinkwaswo hi fanele hi hambanisa ku ku na Jehovha Xikwembu nkulukumba loyi a nga rhumela Mesiya Yahoxuwa loyi namuntlha vito ra yena according to translation ti nga ri fika ka Jesus Christ eh moya lowo kwetsima ku nga nga roha ho kadesh ku nga moya lowo kwetsima Holy Spirit so hi mukhuva wolowo hi fanele va va va va ka hina hi ya hi ya lavisisa kahle kahle before hi ta sungula ku jaja van'wanyana because i have realized ku the christian family hina makreste we are very quick to judge the religion tin'wana we are very quick to judge vanhu van'wanyana lava kalaka va nga yeki etikerekeni as if xikwembu xi tshama ndzeni ka tikereke xikwembu a xi tshami ndzeni ka tikereke kambe xikwembu xi lava mbili munhu loyi a nga na peace munhu loyi a nga na rirhandzu munhu loyi a endlaka ku rhandza ka xona most importantly Xikwembu ku va ni ya hi ya vona mfumo wa matilo according to the bible hi fanele hi va hi babatisiwile and then hi va hi pfumerile hi milomu ya hina ku Yesu Kreste hosi na muponisi i fele swidyoho swa hina once you reach that level a ni vuli ku vanhu a va tshami va nga yi tikerekeni but once you have done that in your life then you are ready to move with god xikwembu a xi tshami ndzeni ka kereke just as long as you make peace as long as you give uh, more than you take as long as you help uh, as long as you do the good deeds as long as u endla leswi buku yi lavaka swona you are good to, you are good to go with god because vanhu va ku tala they judge vanhu hikuva va nga ri ndzeni ka tikereke and only to find that vanhu lava kalaka va nga ri ndzeni ka tikereke hi vona va endlaka swa kahle swa ku yamukeleka emphakathini ku tlula vamani ku tlula lava nga le ndzeni ka tikereke xikwembu a xi mi pfuni maxaka ya mina a ku ri message nyana wutsongo loko ku ri ku swi kona swin'wana leswi fanelaka hi burisana ha swona um na kumeka vamakwerhu o seven one two five eh, nine nine zero zero three um loko mi nga ni kumanga ko kwalani ke mi ngo ni followa kunene eka eka eka eka youtube channel yo yoleyiwani um van'wanyani na le ka facebook mi nga ni kuma um just invite me or mi ni tsalela hi bula hi swin'wana na swin'wana leswi nkarhi wun'wani mi nga ta va mi ri na ti-contradiction ta swona kumbe mi nga ri ku swi twisiseni leswi nga ta va swi vulavuriwe hi mina hi ku lexi ni xi vulavulaka munhu loko ku ri ku a nga le ku xi twisiseni kumbe le ku xi kaneteni a hi xi buli n'wana wa le kaya hi hetelela hi kuma xintshunxo um hi ku ni ni ya ni rhandza ku xin'wana na xin'wana lexi ni xi vulavulaka xi va xi va xi ri na reference hi tlhelela ndzhaku hi ya hi ya xi bula hi ze hi kuma xintshunxo hi ku ni twisisa swa ku leswi ni va ka ni swi vulini loko ku ri ku Swi na ku kwetlembetana laya na laya ku hi ta ze hi kuma xitshunxo hi fanele hi kwetlembetana hi ze hi ya fika mi fikela exitshunxweni ku va ni un'wana wa hina a va a swi twisisa loko a nga ri ku swi twisiseni kumbe ku ri mina ni kalaka ni nga ri ku swi twisiseni then i will take the initiative ya ku ya mahlweni ni ya ni ya diga for more information xikwembu a xi hi pfuni na le ka siku ra namuntlha ni mi rhandza hi rirhandzu ra love na xikwembu xa mi rhandza.